Ballot paper we want to know kuti rabvepi nani richiende. Biometric voter roll, voters roll toda kuona biometric voters roll ine mapicture. Zvimapostal vote zvakangoitwa nemapurisa nemasoja tisingazive hatikuda kuzviona zviri mubhokisi. nyaya yekepcha yemidia yekuti pazbc Kubva mangwanani kusvika manheru uri kuona baba wesikafu namai vesikafu hausida kuzviona izvo so message yedu iri very simple we believe in the constitution we believe murunyararo we support runyararo asi vakuda kuba election musasenyika ino

Voting alone is not going to be good enough. And we will not accept any other result other than the result yekuti baba Chamisa vakustate out. So ndokumbira makomrades kuti kana wanovhota woramba uri papoling station wori woenda kumba kwako Kana wadzoka na 7 woramba uripo kusvika baba Chamisa vaenda ku State House. Muno muno mutafara. Muno mutafara. Mune munhu anonzi Rex Chikotsi nemukadzi wake. Ndanzwa kuti vakaitwa mapresiding officer. Tichaedza tichaedza kuti vabve mangwana asi zvikaramba Rex Chikoti afanira kuchidzira mukadzi wake afanira kuchidzira. I don't know how Zanu PF used I don't know why how Zec used vanhu veZanu PF to be presiding officer. Ndosaka takachivabvunza. Ndosaka takachivabvunza kuti izvo toda list yema presiding officer because tiri kuziva vakaisa nharadada maZanu PF nemamwe makorenyera. So we are not going to accept that. Chisa mama chisa. Chisa mama chisa. Tiri kunovhotereiko? musi wa 30 July tiri kunovhota kuti nhamo yana mai vari kutengesa musika muno ipere. Tiri kunovhota tiri kunovhota kuti vakomana vakuita basa rekutengesa musombodziya muno pasera apa nhamo yacho ipere tiri kunovhota kuti vana vedu vaende kuzvikoro primary school mahara tiri kunovhota tiri kunovhota kuti munhu awanewo imba imba ine title deed munhu awane imba imba ine magetsi munhu awanewo imba imba ine three bedrooms munhu awanewo imba Imba inokorektwa marara refuse collection. Munhu awanowo imba ine road kuna nagogo kwakuna kana maroad munhu ngaawanowo imba ine road. Munhu ngaawanowo imba inobuda mvura. Tiri kunovhota kuti titongone hurumende yatinoda. Hurumende inotya Mwari. Tiri kunovhota kuti titongewo, titongove nehurumende yatinoda, a God fearing government. Taneta, taneta nevanhu vanoponda vana Emerson Mnangagwa. Taneta nevanhu vanoba vana Emerson Mnangagwa. Taneta nevanhu vanoshishidzira Vana Emerson Mnangagwa, tidawo hurumende yaMwari. Chisa baba chisa, chisa baba chisa. Mangwana tiri muno, tiri kudzokera paKK. Mangwana mangwana tiri pagretu nekamombe but hama dzinodikamwa ndoda kuti mubude zvine mukurumbira Musi weFriday tiri paKK tiri paChemhanza nepaChibururu. Mazvinzwa ka? Eh, saka ndinoda kukumbira kuti mubude musi weFriday patinoenda paKamombe, paChemhanza, paChibururu nepaRoyal KK. Munotaura vanhu veZanu PF. Kuti mukaita zvamakaita musi wepaRoyal KK mangwana to Friday tiri kupedzerana. Friday tiri kupedzerana hakuna iwe. Vechidiki mozvibata. Takuda kusvika hatidi kuti vachamisa vatonge guva handitika vanotamba mbakumba tambai mbakumba makapfeka majombosi nemagamenti vanoprofita kana basa kana shave rakubata taga takagamendi handitika maprotect anopiwa mahara mastoro handitika vanoenda kuchechi vanoenda kuchechi vanoenda kuchechi chisa mama chisa vanoenda kuchesa chechi i appeal to you kuti from friday onwards Let's start fast, fasting. Let's start fasting. Ngatirambe tichitsanya kusvika baba Chamisa vapinda kustate house. Chisa mama chisa. Pane vafana vangu ndaona ndichicheva chichera. Wose zvinhu zvenyu zvakwa JJ. Kudouble J zvako. Chisa mama chisa. Ndinoda kukutendai ndiri kuenda pa pa pa television television program neuya uya anonzi Ngosana Moyo. Neuya uya anonzi Love More Madhuku. Neuya uya anonzi Chris Mutsvangwa. Saka ndiudze one word rekunovaudza Avalume. So I'm going to tell them that. I thank you very much. Chana wendo panzo chancellor uta. Chancellor uta sangana nyela.
Chinja. Maitira. Rezvako. Hatitadi kupedza nguva mazvinzwira mega. Zvizhinji totaura nemusi weFriday. Ndichibatisana kutenda nekuti Inini handisi kanzera asi kuti ndiri project yenyu. Handisi kuda ndifanane nana Zhuwawo kana kuti nana Mangawa vangati zvita ana baba venyu. Asi kuti mukandiona, ibvai maona kuti maona project yenyu, munhu wenyu wamuchazotuma zvese zvamunenge muchida. Hezvoko.

Bye bye Zanu PF, bye bye. Bye bye Zanu PF, bye bye. Bye bye Mukipe, bye bye. Bye bye Chiwenga, bye bye. Kana ngatisangane mangwana ndokumbira hwana akasununga zvakare atipa minyengetero kuvhara purogiramu yedu kutenda Jehovha chisamba machisa.